Aragĩrie na kiugo gĩake tũgacoka ningĩ tũgethikĩrĩria thĩinĩ witũ o mũndũ handũ hake akaigua hinya wa kiugo ũrĩa ũramũtwara naguo hinya ũcio wa kiugo nĩguo wĩtagwo roho mũtheru naguo roho ũrĩa ũngĩ mũũru nĩ roho wa ngarari nĩ roho wa gũthangania No nĩ ũndũ wa roho wa Ngai wĩ muoyo na wĩ hinya, mũndũ akeiguaga na hau ũguo thĩinĩ nĩ arecokera, na arĩkia gwĩcokera akagĩa na ihoya, akoiga Mwathani akorwo nĩwe ndeithia, gĩtũmi nĩ tondũ nĩ ngwenda gũtuĩka ũguo. Nĩ nguga nĩ thengiũ nĩ ũndũ wa ciugo cia ira, irũmanĩrĩire na ciugo cia iyo. Nĩ ũndũ wa kũrĩkia kũguũria mwana wa Ngai, ta wa gũtũũra na gĩkeno, gĩtũmi nĩ tondũ nĩ arahoya kana akarongoria Ngai ũrĩa mũnene mũno wombire igũrũ na thĩ na kĩrĩa gĩothe kĩrĩ kuo, na ũcoka agatambũrũkia guoko kĩrĩa gĩothe kĩrĩ muoyo gĩkahũna. Koguo to gĩkene kĩu gĩa kũrĩkia gũkenera maũndũ macio mega ũguo, na mombĩirwo mũndũ nĩgetha atũre na ũthaka wa meciria ona ningĩ aikarage ena ma ngoro-inĩ yake atĩ ti itherũ nĩ mwĩke wega nĩ ngai ũtericũkagwo na kwoguo egũtũra ũguo no hakaingĩra ũndũ hakerwo ũcio wĩkĩtwo wega ũguo wega ũcio ndũngĩkindĩrĩka thĩinĩ wake hatangĩgĩa mathĩna na nĩ getha akoroterwo na akahingũrwo matũ na maitho nĩ getha ahote kuona gĩtũmi gĩa gũtũma ngai amwĩke ũguo ibuku rĩgathiĩ oro na mbere rĩkoiga ũngĩona wakena mũno menya no ũrĩrĩra menya ningĩ ona wanoga menya no ũrĩnogoka maũndũ macio me merĩ magĩtwaranĩte nĩ getha gĩkeno kĩa ngai igũrũ rĩa gũkomba igũrũ rĩa ũmbi wake gĩkinyanĩre kwoguo mathĩna maya magĩũkaga kũhingũra matũ ona ningĩ makahingũra maitho o ũndũ ũmwe noguo ningĩ nĩekwĩrwo daudi akĩaria oigire akiuga kuona thĩna kũu nyonete rĩ nĩgũtũmĩte njagĩrĩre tondũ niĩ ndĩratũũraga hano nyamũ ũrĩa ĩteciragia nĩ ũndũ wa kuona wega mũingĩ No ndirarĩkia kũmenya ũrĩa wega ũcio mũingĩ ũnjigĩte, o na ũrĩa ũnengerete wega ũyũ mũingĩ ũrĩa arenda na niĩ. Kwoguo-rĩ, hakĩrĩ na gĩkeno tũgĩũka ihinda-inĩ rĩrĩ, na twĩ na ndũhiũ nene mũno ihinda-inĩ rĩrĩ, nĩ ũndũ wa kwarahũrwo ngoro nĩ Ngai, kwarahũrwo meciria o na roho nĩ Ngai, na nĩgetha twambĩrĩrie gwĩciria ũndũ wa mũndũ, wa ũndũ mũna.

Mũthiro ũrĩa naguo twĩ naguo-rĩ, tũtiarĩ naguo na tũtingĩiguaga arĩa matũganagĩra ng'ano icio magĩtũganĩra atĩ mũtũng'ũ woimĩte wakinyĩte, tũtirerwo warĩ thĩinĩ wa thĩ yothe. Tũkũigua ningĩ nĩ kwarĩ mburĩki na mburĩki, ningĩ anga ndĩarĩ thĩinĩ wa thĩ yothe. Koguo mũrimũ ũyũ wa ũmũthĩ-rĩ, nĩ ũtangĩte athomi. O na ningĩ nĩ ũgagaĩtie arĩa makoragwo marĩ itĩ-inĩ. Gĩtũmi nĩ tondũ ũhurunjũkĩte ũgatonya kũndũ kũngĩ gũteciragĩrio no ũtonye. Na kwoguo nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu-rĩ, arĩa mahoyaga Ngai kana arĩa Ngai ahũthagĩra-rĩ, ti ũndũ wa ũrĩa mekĩte wega na ti ũndũ wa ũrĩa mekĩte ũũru, no nĩ kũringana na ũrĩa Ngai wake ekuuga. Ta mũhunjia wa ira akĩrĩkia kuga shaitani nĩ athimĩirwo kana nĩ agereirwo harĩa angĩrutia na harĩa ekũrĩkĩria wĩ igũrũ rĩa ayubu nĩ ũndũ wa ũndũ ũrĩa arĩ naguo meciria-inĩ make akiuga ayubu ndendetwo o ũguo tũhũ no nĩ kũirigĩrwo airigĩirwo kana nĩ kũrigicĩrio arigicĩirio nĩ hinya wa ngai shaitani agĩkiuga ta mwehererie guoko kũu o hanini wone agĩkũruma hake ngai akĩmwĩtĩkĩria akĩmwĩra ĩ nĩguo kiumagare gĩthiĩ hutia ayubu kũrĩa gwĩ guothe ũkwenda nona ningĩ ndũkae kũhutia muoyo wake agĩgĩthimĩrwo hau tũgakĩona ngai nĩ mũnene gũkĩra mathĩna ngai nĩ mũnene gũkĩra maruo tondũ ũrĩa ekwenda mak- mambĩrĩrie na ũrĩa ekwenda mathiĩ na makinye ũguo nĩguo gwĩkĩkaga Na kwoguo-rĩ, mũhunjia nĩ agĩtuonirie wega atĩ gĩthimo kĩrĩa Shaitani athimĩirwo kĩa mũthiro kana mũmitũko wa mũthemba thĩinĩ wa nyũmba ya Ayabu warĩ mũgere. Ũguo na oro ũguo nĩ tũragĩtĩkia kũna atĩ ũndũ ũyũ ũronaguo naguo ũthimĩtwo o ũguo marĩa mangĩ makoragwo magĩthimwo. Kwoguo ũguo gũkĩhanĩte ũtiũkĩte kũninwo ngai ũndũ ũyũ no ekũũhoreria na ũthũ ekũũhoreria thutha wa kũhingĩria arĩa ararutĩra wĩra wĩra wake ningĩ gũikarangwo ningĩ agariũre ningĩ ũndũ ũngĩ nginyagia rĩrĩa akarĩkia kũgariũrana nĩgetha gũkinye ũrĩa wathĩrĩirio gũtũra muoyo wa tene na tene agatũra koguo rĩu ũmũthĩ reke tũtware tware ũndũ ũcio na ndagĩka nini tũcoke ningĩ twetere ningĩ ũrĩa mwathani egũtwĩka ngai rĩ athondekire mũndũ na wendo wa kũmwenda kũna no wendo ũcio amwendete rĩ nũ na ũ ũĩ atĩ arĩkirie gũthondeka mũndũ ũcio na wendo na nĩ wendo ũrĩkũ arĩkirie kũmũthondeka naguo Wendo ũcio-rĩ, nĩguo ũtũmĩte gũkorwo kwĩ na ibuku rĩa Ngai, nĩguo gũtũmĩte gũkorwo kwĩ na mũndũ ũkwaria kiugo kĩa Ngai, na wendo ũcio nĩguo ũtũmĩte kũgĩa na mũndũ ũkwenda gũthikĩrĩria, o na gũcarĩrĩria, o na gũcoka ningĩ kumbũra. Wendo ũcio nĩguo ũtũmaga. Naguo wendo ũcio wa Ngai ũtũmaga kũhane ũguo-rĩ, wendo ũcio nĩ ũkoragwo ũrĩ mũritũ. tondũ wendo ũcio ndũtaithanagio nĩkĩo ekwĩrwo ngai akwamũrire ona thĩ ĩtarĩ yagĩa ngai ndakwamũrire rĩrĩa maitũguo oririo nĩ babaguo ngai ndakwamũrire rĩrĩa babaguo egĩrĩire na mũtumia wĩna ihu rĩaku hĩndĩ ĩyo tiguo ngai akwamũrire ngai aroiga na ibuku rĩake atĩ akwamũrire ona thĩ ĩtarĩ yagĩa na nĩ ũndũ wa ũguo-rĩ ngai akoiga gũtirĩ mũndũ ũkorio mehia ma ũngĩ o mũndũ akorio mehia make kana akorio gĩtũmi kĩa ũndũ o wothe aneka ũcio nĩguo wendo ũrĩa ngai endanire naguo akĩneana mũrũwe mwathani jesu kristo nake jesu kristo aneanwo etirwo kiugo kĩa ngai agĩtwo mwana wa ngai egwĩtwo na ngucanio egwĩtwo na ngarari nyingĩ mũno nĩ kũrĩ matangĩenda kũigua jesu nĩ kũrĩ matangĩenda kũigua maũndũ ta macio makoniĩ mwana wa ngai tondũ aingĩ nĩ mekuga makoiga ngai ndarĩ mũtumia wa kũgĩa mwana nake gũkagĩa ngarari nyingĩ mũno no na gwathiĩ ũguo-rĩ nĩ harĩ hinya wa ngai nĩ harĩ roho wa ngai nĩ harĩ kĩndũ gĩkaga ũndũ nĩgetha ũguo tũrathiĩ na mbere tũkĩaragia tũmanĩrĩrie ona twakuĩrwo na njĩra ya mĩthemba ona twahatĩrĩrio kũndũ kũngĩ tweherere andũ amwe bado hagakorwo harĩ ona kaũndũ karĩ oho kanini ga kwaga gwĩtigĩra mũno-ĩ no akagĩa kaũndũ kawetereri ngai thĩ witũ arogocwo kĩrĩa ũrĩa mwathani arĩkirie gwĩka nĩombire mũthu mũndũrũme na arĩkia kũmba mũndũrũme ũcio ndiũĩ aikarire ihinda rĩigana atĩa mũndũrũme ũyũ arĩ wiki na ndiũĩ mũndũrũme ũyũ aikarire ihinda rĩigana atĩa tondũ nĩgũkũgwetwo ũhoro wa rũbaru Ndiũ yaikarire na mwĩrĩ ũcio wake na rũbaru rwake ihinda rĩigana atĩa? No gũgĩcoka gũgĩkinya hĩndĩ ĩna, gũkĩambĩrĩria kwario ningĩ, gũkĩĩrwo mũndũ ũyũ-rĩ, nĩ tũmũmbĩre mũndũ maganĩrĩirwo nake. Ndĩ na ũndũ ũrariga, nĩ ũndũ ũrĩkũ warĩ mwagĩrĩru, na nĩ ũndũ ũrĩkũ ũtaarĩ mwagĩrĩru, nĩgetha mũndũ ũyũ acomorwo rũbaru, na rũbaru rũrũ rũkũmba kũmbwo, na rwoywo rĩ kĩndũ gĩthaka rũtwarĩrwo mwene we mũndũ ũcio atwarĩrwo rũbaru rũu rĩ na nĩ yakenire mũno na arĩkia gũkena akiuga ĩno nĩ nyama ya nyama yakwa maya nĩ mahĩndĩ ma mahĩndĩ makwa gĩgĩkũyũ gĩkoiga atĩrĩrĩ egwĩtwo mũndũ mũka tondũ arĩ gũka arĩ kũrehwo arĩ kũrĩa arutĩtwo ũcio wa kumanagia na hau rĩ andũ aya nĩ maikarire ndiũĩ maikarire kahinda kaigana atĩa mũndũ agĩkena nĩ ũndũ wa riũa agĩkena nĩ ũndũ wa hwaĩ-inĩ agĩkena nĩ ũndũ wa mĩgambo ya nyoni agĩkena nĩ ũndũ wa ndũmĩrĩri njega ci na mwago wa mũthemba. Na rĩrĩa gwakinyire ũguo-rĩ, niĩ ndikĩĩ kwaninire thikũ cigana atĩa. No mũtumia nĩoimagarire nĩguo ibuku rĩranjĩra, agĩthiĩ nĩ meciria make. Ndiũĩ athiĩte mũtĩ-inĩ akawĩrorera thikũ cigana, na ndiũĩ nĩ andũ aigana mathiĩte makamwĩra ũhoro wa ũrĩa arona. Ndiũĩ kana nĩ kũrĩ mũndũ maranagĩria nake, no nĩndĩrona ciugo ikĩario ikĩĩrwo Caitani. ũrĩa wokire kũmũria kĩũria igũrũ rĩa maũndũ macio me mothe yoneire na akamenda akĩmũria githĩ we mwerirwo mũtikanarĩe ũcio githĩ ti ũiyu mũndũ arĩkirie kũigua nĩgetha mũtikanae kũhana nake na kwoguo-rĩ he kuonania meciria ma mũtumia nĩmo mambire kũgariũrana na ũrĩa ngai arĩkirie kuga adamu ndarĩ hakuhĩ na kwoguo mũtumia ũngĩ thutha wa kwĩrwo maũndũ maya-rĩ agĩkũiga akĩrwo akerwo atĩ agĩcũrania akĩona he anga mũtĩ ũyũ rĩ nĩ mwega mũno wa kuma irio he anga mũtĩ ũyũ rĩ nĩ mwega wa kũhĩgia mũndũ mũtumia rĩ na nĩwe wa kerĩ rĩ kana gatagatĩ ka andũ erĩ rĩ nao aya erĩ nĩ athamaki rĩ akĩrũgama gatagatĩ kao ngai baba arũgamire gatagatĩ kao na ndarĩ kũndũ angĩmaruta none nĩ ũrĩa andũ acio menaguo akorwo ngai no tũmwĩta mũndũ warĩ ũndũ wa magegania mũno no mũtumia nĩ aikarire gatagatĩ ka mũthuri na agĩikara gatagatĩ ka mũmũmbi akiuga mũtĩ ũyũ nĩ mwega mũno wa kuma irio o na ningĩ nĩ mwega mũno eh, nĩ wa kũhĩgia mũndũ na kwoguo rĩ ndikwamba gũtuĩra ngai tondũ ngai okaga mĩaraho rĩ riũa rĩarura rĩ gũtuĩra gathuri karĩa gakwa tũtinanagia ĩ, na tũkararania ĩ ĩĩ no nĩ gakĩgu agĩkĩoya itunda nĩ ũndũ wa meciria make kũrigwo nĩ ũmbi ũrĩa ngai ombĩte agĩcoka ningĩ akĩoya itunda nĩ ũndũ wa kũrigwo nĩ mũthuriwe ũrĩa wamwĩrire twerirwo tũtikanarĩa itunda rĩrĩ koguo nĩkĩ gĩathũkire nĩkĩ gĩathũkirie meciria ma mũndũ mũka rĩ nĩmo marĩkirie gũthũkia na mũndũ mũka nĩ ũndũ wa gũkua ihu rĩ agĩtuĩka wa gũciara gĩothe gĩthũku meciria mwathani jesu kristo akĩrĩkia gũka na wamũri wa ngai ũkiumbũrwo ũrarĩkia kumbũrwo na kũhonio meciria na nĩ getha meciria mambĩrĩrie kũhona mambĩrĩrie gwĩciria wagĩrĩru wa ngai ũcio mũmbi na nĩ getha na ũndũ wa meciria na ũndũ wa roho roho mũtheru arĩ guo hinya mũtheru wa ngai kũringana na ũrĩa kiugo kĩa ngai kĩhana mũndũ onage ũrĩa arona akaigua ũrĩa araigua ageciria ũrĩa ereciria agacoka akahoya ngai ahoya ngai nake ngai akamumĩra na akamũhingĩria na nĩgetha aragie gĩtũmi kĩa ngai ngai nĩ twakũrathime na gwĩke wega koguo ngai ndakwĩrĩire mwĩrĩ ũcio waku mũthaka ngai ndakwĩrĩire ũthaka ũcio wa andũ aku a mũciĩ waku ngai ndakwĩrĩire Kĩrĩa gĩgothe wĩ nakĩo, na ũrĩa wĩ itũũra hamwe nawe ndarĩ nakĩo. No Ngai-rĩ, aakuĩrĩire meciria. Kĩndũ oro gĩothe gĩtarĩ meciria, gĩtirĩ wega kĩngĩka. Nyoni nĩiganagwo, mĩrũthi nĩĩganagwo, nĩ ũndũ wa meciria marĩa me na nyamũ icio, kũringana na ũrĩa ciĩgarĩkaga igĩka maũndũ. Ĩ nake mũndũ, nĩathuuragwo nĩ andũ. nĩ ũndũ wa meciria marĩa arĩ namo nĩgetha atuĩke mũtongoria wa andũ kana atuĩke mũmatari na koguo harĩkia wĩkinya ũguo rĩ ti mwĩrĩ wakuĩrĩirwo ti mũndũ atonge ona ningĩ ti mũndũ atũre tene na tene tondũ mũthenya wa gũciarwo wambĩrĩria naguo mũthenya wa gũkua itwaranaga ciĩ hamwe no ngai nderire kĩũmbe ũgakua na njĩra na no erirwo nĩ gũkua ũgaakua, kũrĩa woimire ũgaacoka kuo. Kwoguo wĩcirie rĩu, nĩgetha tũtwarane nawe, tondũ no mũhaka ũgaakua, na gĩkuũ kĩa mbere kĩrĩ ho kĩu ũgaakua, no gĩkuũ gĩa kerĩ to mũhaka. Kwoguo-rĩ, Mwathani akoiga tiga guoya, no thikĩrĩria ũrĩa ndĩratereta nawe. Twarĩkia gũkinya hau-rĩ, Gũtirĩ oro na ũmwe ũngĩkenio nĩ ũrĩa ũngĩ. Gĩkeno kiumanaga na kũrĩ Mwathani nĩ ũndũ wa gũtaũra gĩtũmi kĩa maũndũ. Hau nĩ twarũga. Mwathani Jesu Kristo akwĩrire nĩ meciria. Waya kũiyũrwo nĩ guoya biũ tondũ ndũrĩ hĩndĩ wĩhokete kiugo kĩa Ngai. Ndũrĩ hĩndĩ ũrĩ wathiĩ mathiko ũkamenya nĩ atĩa Ngai araria nawe. O ũndũ ũmwe noguo ningĩ, ndũrĩ wona mũndũ mũrwaru mũno na agacoka agacoka akahona na matukũ make makongerereka maũndũ macio ndũrĩ wa meciria kwoguo rĩ ithĩngĩthĩngĩ iria ngai arehage akĩrehaga nĩ ũndũ wa kũhingũra mwana wake matũ reke tũhutie maũndũ hanini na nĩgetha mwathani agĩgũkinyia harĩa gũgũkinyia ũndũ ũyũ ũgĩkinya mũthia wone ũrĩa mwathani akũhũthĩrĩte thĩinĩ wa thama ikũmi na ithano na mũraini wa mĩrongo ĩna ithathatũ rĩ ngai nĩerire rũrĩrĩ rwake rwa aisiraeli arĩa twĩrutaga nao ũhoro wa ngai atĩ ndikamũtũmĩra atĩ ndikamũhurunjĩra mĩrimũ ĩrĩa ĩtagĩrĩire agĩkorwo nĩ mũ- nĩ mũkũnjigua thĩinĩ wa thama ikũmi na ithano na mũraini wa mĩrongo ĩrĩ na ithathatå ikũmi na ithano na mũraini wa mĩrongo ĩrĩ na ithathatũ rĩ muoroto wakwa rĩ kana muoroto wa, wa ngai rĩ mũthenya wa ũmũthĩ rĩ nĩ ũrĩkie kũmenya nĩwe wĩkithagia maũndũ na arenda ũthirwo nĩ guoya no ũgĩe na guoya wa kũmũthanganĩria nĩ akĩrire andũ ake a isiraeli ũũ na ithuĩ hamwe tũgakĩrwo tũrĩ Isiraeli na ũndũ wa gwĩtĩkia nĩ ũndũ wa ithe witũ Ibrahimu ikũmi na ithano na mũraini wa mĩrongo ĩrĩ na ithathatũ angĩkorwo nĩ warĩkia kwandĩka ngai akiuga atĩrĩ ũngĩkorwo nĩ ũrĩiguaga na kĩo nĩũrĩiguaga na kĩo mũno mũgambo wa jehova ngai waku na mũgambo ũyũ wa jehova ngai waku nĩ ũrĩa ũrĩ thĩinĩ wa johana ithatũ na mũraini wa ikũmi na ithathatũ tondũ wa ũrĩa ngai endire kĩrĩndĩ gĩa gũkũ thĩ akĩruta mũrũ wake wa mũmwe nĩgetha mũndũ oro wothe ũmwĩhokete ndakanore koguo ngai agĩkiuga atĩrĩ ũngĩkorwo nĩ ũrĩiguaga na kĩo mũno anda mũgambo wa mũriũ wakwa mwathani jesu kristo na wĩkage maũndũ marĩa monagwo magĩrĩire nĩ ũndũ wa gũtarwo nĩwe rĩ ona ũthikĩkĩkĩ- ũthikagĩrĩrie mathani make rĩ kũringana na ũrĩa ndamwĩrire nĩgetha kũrehe rĩ ona ũmanyagĩrĩre irĩra ciothe cia watho wake wa kũrũmĩrĩrwo akoiga niĩ na niĩ ndikamũrehithĩrie mũrimũ o na ũmwe wa ĩrĩa ndarehithĩirie andũ a misiri nĩ gũkorwo niĩ nĩ niĩ jehova ũrĩa ũkũhonokagia tiwe wĩhonokagia Ti ũnene wa kwĩhonokagia, no nĩ ũrĩa wũiguĩte kiugo ikaingĩra thĩinĩ wa meciria. Jehova Ngai-rĩ, ndarĩ hĩndĩ agakũhũũra na mũrimũ wa kũninana, arĩkũhũũraga na mũrimũ wa gũtũma ũmũcokerere. Thĩinĩ wa gũcokereria maathani mũgwanja na mũraini wa ikũmi na ithano. Gũcokereria maathani mũgwanja na mũraini wa ikũmi na ithano. Haha he mũraini wa ikũmi na ithano-rĩ, jehova akĩaria akiuga atĩrĩ ningĩ jehova ningĩ jehova nĩagakwehereria mĩrimũ yothe ndiũĩ niĩ nawe tũgũtwara mĩrimũ igana nĩ twarĩ na mĩrimũ ya AIDS, nĩ twarĩ na mĩrimũ ya kansa nĩ twarĩ na mĩrimũ ya andũ ĩtwe mũgetete mĩingĩ mũno no hakerwo nĩ ngakwehereria nĩ ngakwehereria mĩrimũ yothe nĩguo hena kweheria mũrimũ thĩinĩ wa mwĩrĩ no makĩria ma mũno hena kweheria mũrimũ thĩinĩ wa meciria kweheria mũrimũ thĩinĩ wa meciria tondũ nĩ kũrĩ mũrimũ wa kũgocithia ngai na nĩ kũrĩ mũrimũ wa gũtũma ngai anyararwo na kwoguo rĩ ndakerwo na ndagakũrehithĩrie ndwari njũru ona ĩmwe ya iria cia misiri we ũĩ ũhoro wacio No rĩrĩ, nĩ ngatũma igwete igwate andũ othe arĩa anda magũthũrĩte. Nĩ ũcio Ngai, meciria maku meha, nĩguo mũrimũ ũyũ nĩ wacera guothe thĩinĩ wa thĩ. Ĩĩ nĩguo kũiyũrĩte guoya, ĩĩ na kũrĩa kũngĩ kũiyũrĩte maũndũ mangĩ ma mĩthemba ona matangĩgweteka. No rĩrĩ, Jehova Ngai akoiga, Wee nĩ ũndũ wa gũkwamũra nĩ ngũngirathima meciria maku ndigakũhũra na mĩrimũ ĩno ta ũrĩa ngakorwo ngĩhũra arĩa angĩ gũcokeria mwathani mĩrongo ĩtatũ na igĩrĩ na mũraini wa mĩrongo ĩtatũ na kenda 32 39 thĩinĩ wa 32 39 thikĩrĩria ngai waku ũrĩa ekuga thikĩrĩria ngai waku ũrerire acio magũkinyĩirie ũhoro thikĩrĩria ũrĩa ũcio wambatire igũrũ na akĩharũrũkia hinya wake arĩ guo roho mũtheru ũrĩa ekuuga akoiga menya ũũ atĩ niĩ nĩ niĩ nyiki nĩ niĩ ngai na gũtirĩ ngai ĩngĩ tiga o niĩ niĩ nĩ niĩ njũraganaga na nĩ niĩ ndũmaga gũtũũrwo muoyo nĩ niĩ ndihanagia na ngacoka kũhonania na gũtirĩ mũndũ o na ũmwe ũngĩhota kũhonokia mũndũ amũrute guoko-inĩ gwakwa ngai arokũrathima arogwĩka wega arogũtiira tondũ mũrimũ ũyũ no ũgũthira arogũtiira tondũ no ũgatigwo ningĩ ũtarĩ na njaĩ no mwathani arogũtiira ũgĩtigara rĩ ũgakorwo wĩhokĩga nĩ manene ma jehova ũgĩthiĩ rĩ ta thiĩ ũrutĩte ũira wa ngai atĩ ngai nĩwe wĩkithagia maũndũ make na ithuothe mwa mũndũ wa mũndũ nĩ akariũka na arũgame mbere-inĩ ya ngai na aheane gĩtũmi gĩa gwĩka maũndũ koguo ngai rĩ nĩwe mwĩkithia wa maũndũ mothe na ririkana mũno atĩ tũrekwo wĩ wothe tũrekwo nĩ ũndũ wa maitũ ti hawa kũrũgama gatagatĩ ka ngai na kũrũgama gatagatĩ ka ndungata yake meciria make magĩthũka nakĩo kĩrumi kĩarumanwo one ũrĩa kĩrumi kĩrathĩa ĩ we nawe ũrerwo nĩ ngai akũrathimĩte atĩa Ngai aragwĩka atĩa tondũ ũraria ũhoro wa kĩrathimo? Nĩtũthiĩ na mbere, Ngai nĩ mũhonia wa ndwari ciothe. Thaburi ya igana na ithatũ na mũraini wa gatatũ. Thaburi ya igana na ithatũ na mũraini wa gatatũ. Jehova Ngai witũ nĩ mũhonia ndwari ciothe, ndwari cia meciria, mũndũ akoiga ndiretigĩra, ndwari cia mĩĩrĩ ngoiga mwathani nĩ anjokia muoyo tondũ paulo oigire atĩ jones macio nĩ mũrwaru ũguo akwĩrĩria gũkua-rĩ niĩ nĩ niĩ ndĩrarĩ mũrwaru mũno nĩ ũndũ wa ũrĩa njikaranĩtie na onesmus na ũrĩa ndĩreriragĩria tũtwarane nake ũcio nĩ mũrimũ warĩ na paulo no nĩ meciria make na roho wake nĩ ũndũ wa ũrĩa ũrĩa marutithanagia wĩra nake nake aikarĩte nĩ ũndũ wa mwĩrĩ kũrwara ĩ ũrĩa ũngĩ nake nĩ ũndũ wa mũrimũ wa mehia agĩthiĩ kũhoya ngai thĩinĩ wa hekarũ akiuga niĩ mwathani nĩ ũndũ wa ũrĩa ndĩ mwĩhia niĩ ona ndingĩhota gũgũtirĩra ũthiũ wakwa tondũ mehia makwa nĩ makĩru ĩĩ no mĩrimũ ĩ naho ha thĩinĩ wa thaburi ya igana na ithatũ ngai akoiga o rĩngĩ nĩwe mũhonia wa mĩrimũ yothe ngoro yakwa gatha jehova mũraini wa mbere Gwata kĩrĩa o gĩothe gĩ thĩinĩ wakwa nĩ kĩgathe rĩtwa rĩake rĩamũre. Ngoro yakwa kĩgathe Jehova, na ndũkanariganĩrwo nĩ wega o na ũmwe marĩa anagwĩka. Arĩ we arĩ we ũkuohagĩra waganu wake waganu waku wothe, mũcara wa mehia nĩ gĩkuũ, na mĩrimũ yonekaga nĩ ũndũ wa mehia. Mwathani akoiga ndwari ciaku ciothe-rĩ, o nacio nowe mũkũhonokia o ũrĩa wĩ wothe kũrĩ hana ngai ndarĩ hĩndĩ athamaga akoragwo arĩ hau thĩinĩ wa maũndũ ma matukũ ma kerĩ ma tene-rĩ mũgwanja na mũraini wa ikũmi na inya-rĩ ngai oigire ũrĩa mũikarĩte nĩguo aratũma gũikare ũrĩa gũikarĩte kwoguo jehova ngai nĩwe wĩkithagia mothe maũndũ ma matukũ ma tene ma kerĩ ah, mũgwanja na mũraini wa ikũmi na inya maũndũ ma matukũ ma kerĩ ma tene mũgwanja na mũraini wa ikũmi na inya ngai nĩ erire andũ ake arĩa tũreruta nao atĩrĩrĩ Ah, thĩinĩ wa mũraini wa ikũmi na inya andũ acio akwa arĩkũ arĩa njaragia nao meciria-inĩ mao arĩa njaragia nao roho-inĩ wao arĩa njaragia nao na ngamaiguithia gĩtũmi kĩa maũndũ andũ acio akwa o acio metanagio na rĩtwa rĩakwa nĩwe ũĩ kĩrĩa gĩtũmaga ũhoe ngai mangĩkenyihia we nĩwe ũĩ kũrĩa wĩting'ũrĩtie taha wakĩrĩkia gwĩting'ũrĩria ngai na ageting'ũrĩria mũthuriwe arĩ we mũmũhunjĩria agĩrĩkia gwĩtĩkĩra atĩ ũrĩa arerwo ngai amwĩrire maheni na ngai nĩ ũiru arĩ naguo agĩĩting'ũria agĩtua itunda agĩthiĩ gũtwara angĩkorwo nĩ ũĩ kĩrĩa gĩtũmaga ũhoe ngai ndũrĩ mwĩting'ũrio angĩkorwo nĩ ũĩ kĩrĩa gĩtũmaga ũhunjie ũkorwo ndũrĩ mwĩting'ũrio no ũkorwo nĩ wĩhokete guoko kwa ngai gũgũtware kũrĩa ũtendaga na kũrĩa ũtangĩenderwo nĩ mũrata guo ona kũrĩa thũ yaku ĩtangĩenda ũkinye no na ningĩ ngai ũcio nĩ agũtwarĩte kuo rĩ ũngĩkenyihia nĩ ũndũ wa kũmenya thiri ya kwĩnyihia na thiri ya atĩ ngai nĩwe wĩkithagia maũndũ akerwa ũngĩkenyihia kana mangĩkenyihia thĩinĩ wa bũrũri arĩa othe maiguaga mahoe ona marongorie ũthiũ wakwa jehova ngai akoiga na magarũrũke matigane na mĩthiĩre yao ya waganu mekũgarũrũka kũ meciria makambĩrĩria kwaria ciugo horeri moete moko mao ma thayũ na igũrũ ngai akoiga nĩ akarathima bũrũri ũcio ona arathime andũ acio koguo we mũhoi ngai ũyũ gĩtindo gĩaku ũtindaga atĩa arĩa ũtindanagia nao ũtindanagia nao atĩa arĩa waragĩria rĩ makwaragĩria atĩa bũrũri ũhana atĩa nĩ ũndũ wa ũrĩa ciongo cia bũrũri hihi itariĩ meyende akerwo matigane na mĩthiĩre yao ya waganu hĩndĩ ĩyo nĩ ngaigua ndĩ o kũu igũrũ nĩ hatũrakinyire ngai witũ ararakara nĩ ũndũ wa kũigua maũndũ ma matũhũhũ tũrarekerio coronavirus nĩ atĩa tũrekire nĩ atĩa ũrekire nĩ atĩa tũngĩaranĩria niĩ nawe nĩgetha tuge tũtiĩkĩte wega nĩgetha ngai witũ arĩkia gũkinya handũ hana oige na hatirĩ nganja ndamathikĩrĩirie ĩ ngaigua arĩa maranagĩria ĩ nĩ ũndũ wa ũrĩa marona ĩ ona ũndũ marĩtwa mao matandĩkĩtwo ibuku-inĩ rĩa muoyo rĩ ngĩmandĩka nĩgetha magatũra tene na tene Haleluya. Nĩgetha magatũũra tene na tene tondũ ona mũmitũko ũyũ wehera no hegũka ũngĩ koguo nĩ atĩa twĩkĩte nĩ twaranĩriei ahoi ngai nĩ tũturie maru ahoi ngai mũndũ na kĩrĩa arĩ nakĩo gĩake kĩnini atũũraga muoyo wake na niĩ ndũũraga muoyo wakwa na mũtũtũũria nĩ ũmwe rekei tũtige kũmũnyarara nĩ twaranĩrie cia mũtombi nĩ twaranĩrie cia mũtwĩrĩri ciĩrĩro nĩ tũriganĩrwo nĩ merirĩria marĩa moimanire na nyina witũ na ithuĩ twaciara tũciaragwo ta kĩu kĩarĩkirie gũciarwo nĩ nyina witũ kĩiyũrĩtwo nĩ merirĩria gũcaĩra ũrĩa ũngĩ nĩ hinya kũiguĩra ũrĩa ũngĩ ũndũ nĩ hinya andũ aitũ mũndũ wĩna kaũndũ nĩ twĩcokererei jehova hakerwo na nĩnga- nĩngohanĩra mehia mao ma, na me, mehia mao o naguo bũrũri wao ndĩũhonie atĩ rĩu ũmũthĩ ndingĩkinya nyambarĩ no nginyire rironi njoke na thutha atĩ nairobi ningĩ ndingiuma ndingĩkinya na hau hangĩ ndĩkũhingĩrĩrio na gũkũ rĩ nĩ ngai waheire no nĩ ũndũ wa waganu wakwa rĩ gũkwambĩrĩria gwĩkĩrwo mĩgĩko o ũcio mwĩkĩri mĩgĩko rĩ nowe mũhingũri rĩ na nowe mũrathimani rĩ ona mũtongania ona mũrehi ũthaka ũkĩrĩte ũrĩa rũitĩ ũrarĩ ho reke ndĩkie kwario nĩ gũkwario na gũkwĩ nĩ- na gwĩkwo nĩ gũgwĩkwo no ngai aroiga atĩrĩrĩ ũrĩa ũrecira na ngoro yaku ndũkagweterera ũguo mũno ĩ no ũcũthĩrĩrie ngai ũcio mwaria hekwĩrwo atĩrĩ thĩinĩ wa kũguũrĩrio kenda na mũraini wa mĩrongo ĩrĩ ngĩrĩkia kũguũrĩrio kenda na mũraini wa mĩrongo ĩrĩ ũkuga ũũ andũ aitũ ndũkae gũcũthĩrĩria ũngĩ no wĩcũthĩrĩrie we mwene gĩtũmi nĩ tondũ ũrĩa kũrĩ kũrĩ na thĩna na thĩna ndũrĩ ũrathira kũgũrĩrio kenda-rĩ na mũraini wa mĩrongo ĩrĩ-rĩ ĩkoiga atĩrĩrĩ nao andũ arĩa matigarire Ah, tũtikũninwo nĩ korona aca no gegũtigara kamwe na nĩ kagathegea rũrĩrĩ ona kwahana ngai tarĩ kũnina aranina thĩ aroiga koiga arĩa megũtigara nĩ magatarwo nĩ kana mahana ta tũtunda twĩ gacumbĩrĩ ka mũtamaiyũ andũ aitũ mũhoire ahoe ngai nĩ athaithe ngai nĩ oe moko matheru na igũrũ tondũ ngai ndehereirie andũ ake hakerwo ũũ nao andũ arĩa matigarire arĩa mataigana kũragwo nĩ matũ macio rĩ matigana kwĩrira mũici ndatigire kũiya gĩtharia gĩtiatigire gũtharia Mũrogi ndatigire kũroga. Ũrĩa ũngĩ nake mwĩtaki ndatigire. Ũrĩa nake mwĩnyihia ndaigana kuona wa gũtwarana nake. Ririkana Ngai wĩ harĩa ũrĩ. Wĩcirie ũhoro wa Ngai ũyũ wĩkithagia maũndũ manene ũũ. Wĩ harĩa ũrĩ. Ihoya rĩa mũndũ wĩtĩkĩtie-rĩ, nĩrĩkithagia maũndũ manene. Wĩ hau ũgĩka ũrĩa ũreka rĩ, Ngai rĩngĩ na rĩngĩ agũkũigua. Ũgĩtheca kĩratũ na cingano, ona kana ũkĩgũthũgũta kana ũgĩka atĩa, o ũrĩa wĩ wothe ũngĩkorwo ũgĩka, Ngai arogocwo tondũ muoyo ũrĩa wĩ naguo ti wa ngoma, na muoyo ũrĩa wĩ naguo ti wa mũrimũ, muoyo ũrĩa wĩ naguo... ti wa coronavirus moyo ũrĩa wĩ naguo nĩ wa ngai ũcio mũturĩrie iru mwĩrĩ ũkaũndũ mwĩrĩ ũkaũndũ aya angĩ makĩrega kuga kaũndũ rĩ aya angĩ makĩiguo matirĩ na kũmakomara tondũ nĩ megitĩire na njĩra ĩmwe kana ĩngĩ rĩ hakerwo matigana kwĩrira nĩ ũndũ wa mawĩra ma moko mao matigage kũhoya ndaimono na mĩhianano ĩrĩa ĩrĩa ya thahabu o na betha o na ya rũthuku na ya mahiga na ya mĩtĩ ĩrĩa ĩtangĩhota kuona kana ĩigue kana ĩgwatĩre kĩndũ o na ningĩ matigana kwĩrira nĩ ũndũ wa ũragani wao kana ũrogi wao kana ũmaraya wao o na kana ũici wao we ũhoyaga ngai

wa mũirĩtu mwana wa kahĩĩ o ũrĩa kũngĩhotekeka he mũthamaki ũmwe nĩ atigithirie nginyagia nyamũ cia gĩthaka kũrĩa ona kana andũ kumagara magacaria gĩa kũrĩa makiuga nĩ twĩrirei nĩ tũhoe ngai ngai ya gũtũgarũrũkĩra thayũ na tha cia ithe witũ irogera ona ũmwe wanyu ameni Amen.

ũrĩtũũraga nduma-inĩ mũno nduma mũno nĩ ũndũ waku wa gũtũigua rĩrĩ na njĩra ĩmwe kana ĩngĩ nĩ ũndũ wa tha ciaku ti gũgwatha ti ũrĩa twagĩrĩire tũgĩkũrehera ngerenwa no nĩ tha ciaku kũringana na ũrĩa baba warĩkirie kũruta mũrũguo mwathani jesu ithuĩ twĩtagwo andũ a ndũrĩrĩ twĩgĩre na mũgi- na mũgirito wa kũgirigitĩra nĩgetha tũkinye harĩa ũrĩ tũiguĩre tha twĩguũrĩrie ũthiũ waku twarĩrie na mũgambo waku jehova na nĩgetha ithe witũ ngai ũtũtare wothe ithe witũ jehova baba wathĩrĩirie kũigua gũkũ ĩkĩra ũtiganu wa ithe witũ wa igũrũ ũtiganu wa muoyo na muoyo ũrĩa wĩranĩire na nĩgetha ithe witũ ngai tũĩ tũkĩaranagĩria nĩ ũndũ wa gũtũmĩrĩria na nĩ ũndũ wa gũkinyũkĩria makinya maitũ na nä getha tå kinye kå rä a å kwenda tå kinye moko maitå baba nä å ndå wa thakame ya må rå ä yo ithe witå ngai yahananirio na gatå rå me kũu bũrũri wa misiri o kũu ũroiga mĩrimũ yaku ĩtariĩ hana nĩ woigire ũkiuga thakame ya gatũrũme nĩ hakwo mĩrango-inĩ na mũraika wa gĩkuũ akĩrĩkia kũhĩtũka kũrĩa kwĩna thakame ndakoragana waba tũiguĩre tha to mĩrango itũ tũkũhaka thakame ĩno no ngai ithe witũ nĩ tũkũmĩhaka ngoro-inĩ citũ tũhonokie mwathani tũtware na njĩra yaku nũngarũ ngai tũteithie kũiguanĩra tha o ta ũrĩa watũiguĩrĩire tha ũgĩtũnengera mũrũguo mwathani jesu nĩ thengio ngai nĩ ũndũ wa muoyo Nĩ thengio Ngai nĩ ũndũ wa kiugo. Nĩ thengio Ngai nĩ ũndũ wa mũthenya. Na nĩ thengio Ngai nĩ ũndũ wa hwaĩ-inĩ. Twarokanĩra rũciũ nĩ ũndũ wa wendo waku. Tũteithie gũgakumia rĩtwa rĩaku makĩria. Thĩinĩ wa Kristo Jesu, Ithe witũ wa igũrũ wa twakũhoya. Amen. Amen.